Fu dunque il primo motivo, che ntimorita la menzionata Rosa Maria. Kien għalhekk li l-imsemmija Rosa Maria Muxi, imbeżża' mit-theddid tal-kjeriku, ħuha stess, li ra titkellem ma' kavallier fil-kumpanija ta' ommu, ma marritx lura fid-dar proprja tagħha, iżda marret fid-dar tal-ħabiba u konfidanti tagħha Anna Orlan.
Din il-kitba li nsibu fl-arkivji tal-librerija tal-Belt twasslilna ġrajja ta' mħabba, mibegħda, ġlied u għira, li wasslet liż-żewġ potenzi kbar tal-pajjiż, jiġifieri l-Gran Mastru u l-Inkwiżitur, fi sfida għal xulxin. U dan kollu minħabba tfajla, Ċerta Maria Muxi.
Il-ġrajja bdiet meta l-Kavallier Francesco Cutelli jiltaqa' ma' tfajla Maltija, Maria Muxi. Għalkemm kien ikbar minnha, hi mill-ewwel inġibdet lejh. Ma, irrid li tagħmilli pjaċir u mmorru għand il-ħajjat u tagħmilli libsa ġdida. Għax ma, iltqajt ma' kavaliere, fera ġentilwuomu, Francesco Cutelli, u b'daqshekk. U jrid li mmorru ġurnata l-Imdina bil-karozzella. Ma, kieku taf kemm hu ġentili. Kavalier għad, imma da x'taf fuqu? L-ewwel nett għat-tajjeb żgur, jiġi minn Isqof u sqallita familja tajba. u ma talabni biex nibdew niltaqgħu. La tat-tajjeb, ma niddejjaq xejn jien kieku. Daqskemm tiftaħar Lucrezia x'għandha t-tifla ħabiba ma' kavallier. Imma binti da bis-serjetà jrid jibda jiltaqa' miegħek? Ma, kieku taf kemm hu ġentili. Ara x'tani.
Ma niddejjaqx. Daqs kemm hawn ġentil donn neħbik ma' xi kavallier u ġejjin minn familja tajba wkoll. Issa għada binti neħdu kant il-ħajjata u nagħmlu libsa ġdida. Ħa tidher sabiħa quddiemu. X'għadli li jismu? Ejwa, Francesco Cutelli.
Hawn tajjeb ngħidu min kien dan il-kavallier Francesco Cutelli. Kien bniedem li jħobb joqgħod għalih waħdu, miġbur fit-talb, fil-qadi ta' dmirijietu u fir-responsabilitajiet li għandu. Francesco Cutelli pprofessa kavallier f'Jannar tal-1669, meta kellu tmintax-il sena, li hi l-età normali biex wieħed iħaddan il-professjoni. Illum m'għadux żagħżugħ. Il-familja tiegħu hi waħda mill-aktar stmata u rrispettata, kif ukoll sinjura, fil-belt ta' Katanja. Tiju huwa l-Isqof Benedetto, magħruf sewwa f'Palermo. Għandu rbit fil-fond mal-ogħla membri tan-nobiltà Kalabrese. Francesco, il-Kavallier Cutelli hu l-werriet uniku ta' tiuh il-Konti. Giuseppe, iben il-Konti Don Mauro, iddiżappunta bil-kbir lil missieru. Għamel straġi min-nisa li jaħdmu fis-servitu' tal-familja. Seraq it-teżori mill-palazz biex iħallas l-użura li kien spiċċa vittma tagħha minħabba l-vizzju tal-logħob. Imma l-aktar ħaġa li weġġgħet lil missieru kienet meta dan tħabbeb ma' Don Giacomo San Maniati, li hu meqjus bħala għadu prim tal-familja Cutelli. Hawn il-Konti Don Mauro ma felaħx aktar. Dlonk keċċa 'l barra lil ibnu u pprojbixxieh milli jersaq aktar lejn il-palazz. Imma fuq kollox fattmu minn kull xorta ta' wirt. U hekk Francesco Cutelli spiċċa sinjur. Ma, x'inhu jiġri għid? Għadni kif rajt lil oħti Marija ma' kavallier fuq karozzella. Jiena ma stajtx inwaqqafhom jew niġri warajhom. X'inhu jiġri għid? Intaf b'xi ħaġa? Kemm jien kuntenta Fabrizio, dak il-kavallier Francesco Cutelli, nobli u tat-tajjeb u ħagrazzja moħtok. Ma dak ma jistax ikollu relazzjoni moħti għax dik mur kontra l-liġi tal-ordni. Il-liġi tal-kasti tal-ju stess ħaġurament fuqha. Mbagħad inti ġi tgħid li kemm int kuntenta. Ma, da dnub! U kemm ħadġibhom bi kbar, daqs kemm hawn nisa nobli ħbib ma' xi kavallier. Anzi, kburin li qed nitħaltu man nobli tal-Ewropa. Imma li hija dan diżunur. U diżunur kbir ukoll. Francesco, dan l-aħħar qed narak isek tbiddilt.
Għax Altezza, għandi għalfejn inkun kuntent. Tista' tafda miegħi. Ilna nafu 'l xulxin sew. Int dejjem ġibt rispett lejja u jien dejjem lejk. Għidli, x'qed jiġri? Naċċetta li qed nikser waħda mir-regoli tal-Ordni tagħna u l-ġurament li ħadt. Smajt xi ħaġa.
Għidli.
Din it-tfajla saħħritni. Mill-familja ta' Muxi. Missierha benestant joqogħdu ġo dar kbira għall-belt u għandhom dar oħra fil-kampanja. Jien min-naħa tiegħi sirt inħobbha b'imħabba ta' għeden. Ma nistax nagħmel mod ieħor. Għall-aħħar se jkolli nieħu deċiżjonijiet iebsa li ma nixtieqx. Francesco, Aħna bnedmin ilkoll. Jiena raġel bħall-oħrajn u nifhem. Biss oqgħod attent, għax qaluli li tista' tiġi fl-inkwiet.
Xi trid tgħid biha, Altezza? Għalissa daqshekk.
Biżżejjed, ħabib. Eċċellenza, jiena ġejt hawnhekk illum għandek għax ma fadallix triq oħra. Fuq kollox inti tafni sew, aktar minn kulħadd.
Intom ħamest ulied, hux hekk? Ekku, Eċċellenza.
Hemm jiena, hija Arkangelo li huwa patri Kapuċċin ġewwa Katanja, u mbagħad hemm il-bniet. Oħti Marija u t-tnejn l-oħra li kif taf kienu daħlu sorijiet. X'għandek bżonn, xi trid? Eċċellenza, kif taf jiena ma ħadx is-sagrament tas-saċerdozju. U għalkemm kont mistenni li ningħaqad ma' xi ordni reliġjuż dwar dan, għadni ma ħadtx deċiżjoni. Biss, għalija l-ħwejjeġ sagri huma ta' importanza kbira, u meta nara l-ħażen nifferoċja, għalkemm nipprova nżomm il-kalma. Dwar dan inkwetat, Eċċellenza, dwar oħti ż-żgħira Marija. X'ġara? Marija oħti diversi drabi kellha proposti ta' żwieġ li hi dejjem irrifjutat, anke meta kienu ġejjin minn familji għolja bħal pereżempju fil-każ ta' Ġilormu Qasa, kaptan fid-Dejma. U missierek x'sar minnu? Missieri.
Missieri moħħu biss fil-kaċċa. Iktar issibu mal-klieb fil-kampanja milli mal-familja tiegħu ġewwa daru. Għidhieli.
Għax oħti Marija qabdet relazzjoni mal-Kavallier Francesco Cutelli u jien dan ma nistax naċċettah. U issa qed nibża' minni nnifsi. Hmm.
Se nkellmek bħala missier. Oqgħod attent. Naf li dan imur kontra r-regoli tal-kastità tal-Ordni, imma jien ma nista' nagħmel xejn, għalkemm issa nieħu parir u nara x'jista' jsir. Imma fejn jidħlu affarijiet tal-Ordni jien ma nistax nindaħal, wisq aktar fejn jidħlu d-drittijiet tal-Gran Mastru Perellos. U fuq kollox, il-Gran Mastru jaf x'inhu għaddej dwar Cutelli? Ftakar li jiena l-Gran Mastru Dejjem għajnejna fuq xulxin għal dak li qed nagħmlu. Il-pika minn dejjem hemm kienet u hemm se tibqa'. Biss nara x'nista' nagħmel biex ngħinek iva. Imma rrid noqgħod attent. u int aktar.
La ftehemna li se niltaqgħu fil-knisja hemm irid ikun, mhux hekk? Ma qalli li dan l-aħħar qiegħed b'seba' għajnejn minn ħa Bahia Fabrizio? Fuq kollox, Fra Francesco lili jrid ikellem u int ġejt miegħi.
Francesco caro, ilma mgħajla biex tiltaq' miegħek. Piacere.
Servo suo. Piacere.
Imbagħadkom. Imbagħadkom fil-fatt. U l Fabrizio jatgħu għal xejn. Aħna qegħdin hawn għax Fra Arcangelo bagħatli l-flus ma' Fra Cutelli. Tal-bejgħ ta' dak l-iskjav dak kollox. Mhux veru, di skuża biex tiltaqgħu ma' da! U le, dil-verità tgħidlek. Imma fuq kollox int ix tintaħal? U int sikket ilsienek, ja xebba mħassra u mjassra mix-xitan, li ppossedilek ruħek u ġismek, u li issa qed jinqeda b'ilsienek biex jitħaddet. Ma tax ikliem u għid. M'intix tara li qed titlef ir-raġuni. Sa kien id-diskors spiċċa. Fhimt? Neħħi dik l-arma. Għax min jagħti bis-sejf, bis-sejf imut. Tibżax.
Għad nerġgħu niltaqgħu jiena u int. Għad nerġgħu niltaqgħu.
Sinjura, dawn huma l-flus li bagħatlek ibnek, Fra Arcangelo. Grazzi.
Marija, issa x'għandna nagħmlu? Issa nieħu ħsiebkom jien. Mhux sew li tmorru d-dar għax jiġi Fabrizio min jaf x'jagħmel. Noħodkom għand ħabiba tiegħi, Anna Orlan. Jien ċert li taċċettakom. Anna għandha dar komda u mdaqqsa u nafha bħala mara tajba. Ċert li ser tilqakom Anna.
Mulej Alla, aħfirli għax ma kontx naf x'in nagħmel. Ma il-ħażen wassalni biex kont sa nagħmel delitt u nxerred id-demm. Nirringrazzjak li waqqaftni milli nagħmel delitt daqshekk infami. Issa ninsab aktar kalm u ninsab kwiet. U qed nara kollox aktar ċar. Issa nagħti swat li l-nifsi bħala turija ta' mdima. Ħfirli, Mulej, ħfirli.
Għalkemm Tereża u Marija qegħdin għand Anna Orlan, xorta nibża' li Fabrizio mhux se joqgħod bi kwietu u jaqla' l-inkwiet. Naf li diġà mar għand l-Inkwiżitur biex jidħol fil-biċċa. Jekk se jidħol l-Inkwiżitur ħalli f'idi. Se nibgħat uffiċjal u nagħtih l-ordni li lil din Anna Orlan jordnalha li ma tiftaħx il-bieb 'il ħadd ħlief lilek, u dan taħt piena ta' mitejn skud. Ara x'għandhom bżonn Tereża, Marija u Anna Orlan u aqduhom f'kulma tistgħu. Biss, għalissa, jieqpaw hemm. U hekk l-Inkwiżitur Messerano jitgħallem li ma jindaħħalx f'affarijiet li għandu x'jaqsam l-Ordni u hekk Fabrizio inkunu poġġejnieh f'postu.
M'għandikx tort Fabrizio Muxi, għax int bniedem korrett. Biss issa qed titlobni li ssir ġustizzja. Imma mhux ġustizzja tagħna, imma dik divina. U dan fuq oħtok u ommok. Kont ser nidneb jien minħabba fihom, Nwettaq l-att infami li nieħu l-ġustizzja b'idejja kontra tliet midinbin. U da kollu ġara minħabba l-Gran Mastru. Għax il-Gran Mastru ħalla lil Kavallier Francesco Cutelli jagħmel li jrid. Il-Gran Mastru jaf b'kollox. Imma jien, jien ma nistax inħalli l-affarijiet għaddejjin hekk, qisu xejn mhu xejn. Il-provi li ġibt naf bihom sewwa jiena. U naf li oħtok issa qiegħda għand Anna Orland. U b'hekk tista' tkompli tara lil Cuttelli. Jien dan ma nistax naċċettah. Jiena kull ma qed nagħmel huwa nitlob il-ħaqq tas-sema. Jiena nitlob ħafna, nagħmel sagrifiċċji kbar, nagħti swat lili nnifsi u nimmedita fit-tul sa ma nilħaq stat li fih nara l-anġli u nitħallat magħhom. Huma jkellmuni u jiena nkellimhom lura. U mill-ilsna tal-anġli smajt affarijiet dwar oħti Marija, illi jkexkxu! Tiħalli fidi. Issa nordna lill-iżbirri taħt il-kmand tiegħi biex imorru jiftħu bil-forza u jaħtfu lil oħtok Marija Muxi u jġibuha hawn fil-palazz tiegħi. U dak li ordna l-inkwiżitur sar. L-iżbirri fetħu l-bieb ta' Anna Orlan, ħatfu lil Marija u ħaduha fil-palazz tal-inkwiżitur. L-omm sabet fejn tmur, imma mhux id-dar. Dan imur kontra kull poter u dritt li għandek int, Altezza. L-Inkwiżitur qabad u ħa d-dritt tal-liġi b'idejh. Naf, l-Inkwiżitur Messerano ilu jistenna biex juri s-setgħa tiegħu, u issa wasal għall-kundanna. Imma rrid nara kif noqgħod attent għax hawn forsi 'l fuq minna t-tnejn. Imma jien, intant, kif se nibqa'? U lil Marija sa nħalliha ma tafx fejn hi? Oqgħod attent kif titkellem, għax qatt ma tista' taf min qed jissemma. Kull ma nista' ngħidlek huwa stenna. Għax Marija ma tistax tebqa' fil-palazz tal-inkwiżitur, għax dak ifisser illi mara qed tgħix f'domiċilju tal-inkwiżitur. Għalkemm, dik tista' tkun storja oħra interessanti għalija. Dan ifisser li l-każ tal-pika bejn il-Gran Mastru u l-Inkwiżitur ma wassal imkien. L-Inkwiżitur bagħat lil Marija għand Pietro Gristi, Viċi Kanċillier li kien jiġi minnu. Il-familja Muxi maqsuma, In-nisa waħda naħa u l-oħra naħa oħra. Imma tgħid Marija qatt reġgħet iltaqgħet mal-maħbub tagħha l-Kavallier Francesco Cutelli? Xejn mhu ċar, ħlief li l-Gran Mastru u l-Inkwiżitur spiċċaw jiġġieldu dwar tfajla Maltija. U Fabrizio li qala' dan l-inkwiet kollu, x'sar minnu? Min jaf. U l-missier baqa' gallarija jikkaċċja? Biss kien hemm tmiem għal din il-ġrajja?